And of course, I want to introduce our first comedian on the main show. Are you all ready, ladies and gentlemen? Put your hands together, give a round of applause for the one and only Mr. Osho Mwakamwezi. DJ, DJ, hello DJ. Thumno paro na thum agweng' omera, ing'e ni agweng' ne wan gi ji types adi? Adek, nitiere ng'amoa mabor sawasawa. Koro en odhi e thum to mean business. Kodonjo kacha DJ chuo.

En e tungane to otang' ni owuotho saa saa to omor zaidi, omor ma omor sana omor sana kwa boom sasa mor kizungu na urumo gi kanyo josiaya ting' na urubadu ere josiaya by show of hands iting'o lweti ariyo erokamano jo migori ting' na urubadu kamae want to see migori wan migori ok adwa tugo Okay, jo Kisumo. Jo Kisumo sani ok mor ing'e ni ng'anyo norumo. Jo Kisumo. Okay, jo Mabet to koro adwa nadhi pa county. Kachwanyi ti ng'won na nikech an be adoko wuod lo. Jo Siaya gima chando jo Siaya iluongo ni sheng'. Sheng chando josia to kopo no maka achiel nitie moro ma gihero iluongo ni ngori. To ngori ni be ok otwiste kaka gitwiste ga kor cha koro luonge ni ngor. Ai matung' no golo ngor. Koro samoro en daktari. Osepimi mosedhi opangore e lab mowacho ni boy na Mari ni ngor, mar, mar ni ngor. Ngor, kawuoni, kawuoni kendo in ma aneno kwa wa, wa, wadhi rifaa India, ma ngor, ma, ma noma manade. Ma ngor, ma ngor. Gino ngor bana, gino ngor. To koponi En kata ikete kata mana mbaka mar siasa nomera to wuod alego to ineno wach Raila gi Ruto ni nade ni eh werigo ngor ngor ngor kama chungo gikeni ma ngor ma Gorogoro ne waseng'iewo e 230 Mangor. Kowinjo ka ngoro rome to mede ni manoma, madhi manoma. To kopo ni en japuonj, osedok e staff room ni eh, onyiso head teacher ni eh, mwalimu, nyathi ma wakelo manyien no eh, macha ngoro. Macha ngoro, macha winjo ne teko. Echa wuok e skul mane? macha ngor macha wadhi bedo wadhi bedo gi tabu macha ngor macha noma ai matung cha utero ga kune ngor ngor tango nigi no ngor ai aya kasto wantiere gi kota dadhi e county wa An ajawo mabei mana mwalo piny ka. Asego ka nyada ridre e holo. Pamne uru jo mabei. Nyawasaya tinde wan nyaka gi stadium no chawa gi ming'a. Kendo stadium wa iluongo ni Raila Molo Dinga Stadium. Oyie ni biro kanyo tugo nono. E wan go. Shida wa, shida wa. Ji ong'e duto Kiswahili. Kiswahili. Kora dama miyo u story moro matin. Ma to notimore na. ka babawa babawa akawo rete nikech nadhi skul to miwa assignment to nyisa ni go and listen to any gicha nowacho gi kiswahili orwenya rwenya go and listen to any kiswahili conversation and take notes koro an gi buk gi kalama bere e tie dero awinjo ka atune in ginene mar oswayo to jaduong' be bi Kiswahili mane owinjo mane owinjo nomiyo jaduong' opada. Oyudo ka ka nyako moro ema lendo okoni raia kutoka Ubelgiji akamatwa kwa makosa ya unajisi. To penye mana ngo, a- u- u- ubel ubel ang'o? Mana winja ang'o ni later igolo betri kuma moe biro winjo Ubelgiji. Asechama pat mokwongo. Najisi cha ema koro odhi oketho.

Ibedo mkora donge? Apidhi chwe tiwuonda. Ipana kia Kiswahili. Kendo adwaro ni mondo inyisa nying japuonj mano nyisi wacho Belgiji. Kapok atieko ing'ena cha apata tase chamo. Pok atieko to nyako cha kia gima ne one pok na agolo beti radio. Koko bukora ni wasiliana nasi katika tovuti. O- Tovuti. Gol radio no idhi mo mondo ibi gi kede. Kaw betri go iduok ewi tado ka dwaro jinga. To vuti koro Kiswahili to chandowa. E, nikech kata mana nitiere chieng' moro ne waneno mipira mar Gor Mahia. To mipich Gor chieng'no hawi ne rach ogowa. Koro kosegowa to ng'ato dibukre abuka e crowd kane a

Iko gini sana. Bize fwenye ni gimo kisome mitimo maber. An makora timo comedy kane bunge na somo gimiluongo ni tooth clipping golo na nguru leke ne kikamin gi. E agriculture. Mano ngor donge. Chacha nan kuma ne gogoye jogor maiya. Uyo kinya wil. Nogo jogor maiya kanyo mane story ogike. pod an gi memory ma ginene koro gojo gor ma to ng'ato wacho ni omera gimuywaru ne onge winjo gini kata waswahili nowacho ni yaliwendo yaliopit yawa mama cha wakama kareyudi yasika no ma yali ondwele yali opita sindwele donga yude o ma jama moro nochungo wacho ni no Ndwele ni dwang' tugo kodwa. Gicha dong nogowa last time ya Ndwele Sipite. Ndwele ni en en ng'a ma ok nyal wile tim. Ogole mago yuma moko nyal yie. Ndwele ni to jakanye. Nomiye pesa di machang gowa pile pile ma ma ma semeji gowa malich kama. Ndwele no ogol. Koro gima Kiswahili to osetimonwa to lich. Aduogo Migori, eh, wadanyonora anyona onge tabu. Migori kata winjo ni gima chendo en Kisungu. Adieri koso miriambo? Adieri. To ka to ka ah, awinjo, asewinjo mati ng'eni an to kaja Migori, awinjo story ni Migori ka kopo ni nyalo thumo Kisungu adek moluwore. Kisungu mokwongo iwacho wacha kata ni bureaucracy. To iwinjo ma ka jodongo osewacho ni nyathini, nyathini, nyathini wayiere jaduong' gweng' pod otin. Isayi asaya gi telo kisewacho bureaucracy. Kisungu marom kama. Magi chaki mede kata mana fathom moro. fathom mano koro goli e jaduong' gweng' ing'awi assistant chief kabila ni nyako kinyiso ni do you know I'm an adjudicator winjo kisungu no ose yaira ma kata adjudicator no kodwa ng'e tiende un udhudagi adjudicator eh? Trans transparency be nge conglomeration nini? Koro jokanyo na poka kinyo jo Kisumo. Jo Kisumo to sani chuny gi rach mgomo onge. Okada na chwany gi jo Kondele specially. Gin gin ngama ne page Raila kata ging'iyo ni to Baba olande. Ni ng'anyo choro, ochor ng'anyo. Raila be dwa tugo gi ji, ichoro ng'anyo nade? Ichoro ng'anyo nade bwana? E wang' ma nyaka pesa pesa ma ka nen ma namba pesa ma nosechulo wito piny, ichoro ng'anyo why? Why? Mano ngor.
Wapi makofi ya Miss Kampala Mwezi?